Sêhat Pîramîd ava kirin. Li der û dorê qemera tune bû. Ji ber vê yekê mirovên zanyar ji bo ku fêm bikin bê ka ev birdariyên rewnaxdar çawa hatine ava kirin, mecbûr man ku parçeyên vê pazilê bînin berhev. Ev bîst salên dawiyê de lêkolîner bi xêra pişt û lêkolînan derheqê pîramîdan de agahiyên teqeztir, bi dest xistin. Pîramîdên Gîzayê, gorên çargoşe ku jê re dibêjin mastaba. Pîramîda herî mezin û yekemîn ya Gîzayê ji alî firewnê Misrê Keopsî ku beriya Zaynê di hezar û pênc sed û pêncî û yekan de dest bi hukimraniyê kiribû hatiye çêkirin. Dirêjahiya Pîramîda Keopsê ku weke Pîramîda Mezin jî tê nasîn sed û sî û heşt metre ye. Di heman demê de di nav heft nûvazên cîhana kevnare de ye. Pîramîda Pîran Kafrê ku beriya zayînê di hezar û pênc sed û bîst an de dest bi hukimraniyê kiribû, ji Pîramîda Keopsî hîn biçûktir e, lê belê li ser erdekî bilindtir hatiye avakirin.

Pîramîdeke bi şêst û pênc metreyî û biçûktir tercîh kir. Di bîst salên dawî de lêkonîner di derheqê pîramîdan de gelek kifş kirin. Di nav van kifşan de bajarokekî ku nêzî Pîramîda Mikanûsê hatiye avakirin, xebateke ku sekna bi hêsanê ya kevirên bingehê yên li ser avê nîşan dide û papûruseke nêzî deryaya sor heye. Ev agahî Ji bo lêkolîneran rê li ber fehmkirina avakirina pîramîdan vedike. Ji bo avakirina pîramîdan teknîk çawa hatiye pêşxistin? Teknîkên ku ji bo avakirina pîramîdên Gîzayê hatine bikaranîn, di darbezkirina gelek dijwariyên endezyariyên ku niha bi wan re rû bi rû dimînin, bi sedan salan hatiye pêşxistin. Li gor dozenewên Sir Flanders Patreyê, Piramîd berî niha pênc hezar sal berê ji gorên çargoşe ku ji wan re digotin mastaba derketiye holê. Di serdema Firandoje serî rûdanên girîng hatin jiyîn, Beriya Zaynê di hezar û şeş sed û sê an de. Gora Doje serî ku li Saqqara hatiye avakirin, cara ewil weke çargoşeyeke ji rêzê, hatiye avakirin. Lê piştre bû xwedî pîramîdeke bi şeş derence, bi serdab û bi jûr. Pîramîda Adoceserî ya bi şeş derencan. Rodaneke dinya girîng ku di serdema Firewn Sinefrû beriya Zaynê di hezar û pênc sed û heftê û pênc a de pêk hat. Di vê serdemê de herî kêm sê pîramîd hat avakirin. Pîramîda yekemiya rast

Li herêma Darfûrê wekî Tramîla Xwar tê binavkirin. Tê bawerkirin ku ji ber kêmasiyên sêwirandinê xwar xuya dike. Wisa xuyaye avayîsazên sinerjoyî vê xeletiyê li ser Pîramîda Duyemîn ya li herêma Darfûrê sererast dikin. Ev piramîda ku weke Piramîda Thor tê bi nav kirin, navê xwe ji kevirên ku hatiye bikaranîn distîne. Piramîda Thor bi berhêleke zîq hatiye avakirin. Kurê Snefru Keop ji bav û kalên xwe hîn bû û piramîda herî mezin ava kir. Pîramîd çawa hatin plankirin? Firewn ji bo ku avakirina pîramîdan eleqedar bibin, mirovên dewletê yên payebilind wezîfedar dikirin. Di sala du hezar û dehan de komeka arkeolog li herêma Wadî Alcarfê ku li Deryaya Sor e, papirûseke ji serdema Keopsî maye kişkirin.

Pîramîda Xwar, her çiqas li papirûsê bê nîşankirin ku bîst û heft saliya firewn Keopsî de kesê ber pirs Ankafe jî li gor gelek pisporan di serdana ewiliya Keopsî de ji avakirina pîramîdan Wezîr Hamîneu berpirsyar e. Lê konêner gotin ku Misiriyên avahiyan li Bakûra Rasteqîn bi awayekî gelek baş xistine rêzekê. Ev tişt Dibe ku ji bo avakirina piramîdan bûbe alîkar. Gelên Dasê ku piramîdên Gîzayê vedikole û endamê Komeleya Lêkolînê ya Misra Kevnar Aera dibêje ku piramîda Keopsî ber bi bakurê rasteqîn ve hatiye yekrêzkirin. Hin jî nayê zanîn ku bê Misriyên kevin vî tiştî çawa çêkirine. Das di raporteke de ku di demeke nêz de di nûçeyên Aerayê de hat weşandin nivîsî û got ku pergala ku hatiye bikaranîn mîna stêrkên polat bi stêrkên ku nok nabin dibe ku bi ristiyên bi kevan hatibe bikaranîn. Amûr û xwarin çawa di pîramîdan de hatiye bidestxistin? Di salên borî de arxewlekên Aurayê li Gîzayê kektigeheke dikolin û lêkolîn dikin. Îhtimaleke xurt mirov, xwarin û amûr ji vê keştigehê hatine barkirin. Ji bo rûkirina rûxara pîramîdan kevirên kilsê hat bikaranîn. Li gor papirûsa ku li herêma Wadê Avcarfê hat dîtin, kevirê kilse, ji tifikan ber bi piramîdan ve di sê-çar rojan de neqil dibe û binê girîngiya keştigeha Gîzayê tê xêzkirin. Keştigeha ku ji aliya kewlekên Aurayê ve hat kifşkirin, li nêvî piramîda Mikarunisê li kêleka bajarokê ye. Di hundirê bajarokê de xaniyên mezin yên ji bo berpirsên paye bilind, ji bo leşkeran leşkergeh, û gelek mohrên kil hene. Ji hêlekî din ve karker jî li xaniyên hêsan yên nêzî qada Pîramîdan diman. Pîramîda Sor. Gelek arkeolog wisa texmîn dikin ku ji bo sê pîramîdên li Gîzayê deh hezar kes xebitiye. Karkerên ku di avahiyê de dixebitin xweş dihatin xwedîkirin. Li gor dîtina lêkolîneke ku di sala deh hezar û Sêzdehan de ji alî yek ji wan lêkolînerên wê sereke yê Ayrayê Richard Reading û hevalên wî hatiye kirin. Ji bo xwedîkirina karkerên pîramîdan ji bo bidestxistina du hezar goştî her roj pez, çêlek û bizin dihatin serjêkirin. Reading bermayiyên heftiyên ajalên li Gîzayê û pêdiviyên texmînî ya xwarina kesekî ku di şert û mercên dijwar de dixebite bikaranîn. Her wiha Rîdîng derkişan kir ku ajalan ji çewlika Nîlê ber bi cihê avahî ve tînin û ji bo xwedîkirina karkeran heta ku bên ser jê kirin di guheran an got di axuran de dihatin girtin. Dibe ku xwarinên bi goşt ji bo avakirina pîramîdan mirovan teşwîq jî dike. Karker gengazek ku çav li xwarinên baş ên li gundên wan nînin ketibûn.

Dibêjin ku blokên di avakirina Pîramîda Maykareyê de hatiye bikaranîn, ji stfikeke kevirîn ya Başûr-Başûr-Rojhilatê Pîramîdê de hatiye derxistin. Lê belê hîn nayê zanîn ku di avakirina Pîramîda Kafreyê de kîjan tifik hatiye bikaranîn. Berî ku bên qedandin, rûxarê her yek ji wan Pîramîdên Gîzayê bi kevirên kilse yên şahik hat rûkirin. Ji van pêlikan kêm heb li ser lingan man. Ji ber ku bi hezaran sal e ev blog ji cihên xwe leqiyan û li Misirê ji bo gelek avahiyên din hatin bikaranîn. Li gor Papyrusa ku li herêma Wadê Avjar fêr kevirê Kilsê ji tifikeke kevirîn ku nêzî herêma Turahê ye û nêzî Kahîrê ye hatiye derxistin. Tê gotin ku kebir bi qasî dirêjahiya Nîlê bi coh û şikefan ber bi Gîzayê ve dihatin neqilkirin. Dîsa li gor Papirûsê tûra şikêfekê ji vê dûrahiyê çar rojan didome. Blok çawa hatin barkirin? Karkerên avahiyê xizan kirin ku ji alî komên wan ve tê bevdan û kişandin ji bo barkirina van keviran ber bi erdê ve bikar anîne. Gengaz bûye ku ya li ber xizangan bi avê şil bibe. Ev tişt jî xwetêdanê kêm kir û xizang bi hêsanî tevgeriyan. War xuya ye dema ku qûmên Çolistanê Misirê şil dibin, xwetêdan bi piranî kêm dibe. Bi vî awayî karkerên ji bo kişandina xizangan dibe nêvî nêvî. Mirovên zanyar dibêjin ku berhemên hunerê yên Misra Kevnar nîşan dide ku ji ber xizangê av diherike. Ji bo rakirina keviran di bikaranîna pergaleke kaşê de gelek misirnaz di heman fikarê de ne. Lê zêde ne bawer in bê kaş çawa hatine sêwirandin. Di derheqê kaşan de delîl gelek hindik in. Lê belê. Di salên dawî de ji bo kaşan hin hîpotez hatin pêşniyazkirin. Ji sê zanîngehên cuda, Wezareta Berhemên Kevingên Misirê û Kelepûra Çandî ji hêla hin lêkolînerên estûya parastin, înovasyonê, projeya kontrolkirina peywira taybet, ya pîramîdan di derheqê vê mijarê de dikare hin daneyên nû peyda bike. Mirovên zanyar yên di vê projeyê de cih girtin bi alîkariya hin teknolojiyên cuda pîramîdên Gîzayê kontrol dikin û hewl didin ku teknîkên avakirinê zindî bikin. Proje di derheqê avakirina pîramîdan de digel agahiyên nû dikare jûrên veşartî yên di nav pîramîdan de jî derxe holê. Di derheqê pîramîdên Misrê de deh agahiyên me penî. Pîramîdên Misrê gorên bîrdarî yên herî mezin û herî kevn yê cîhanê ne. Hîn jî gelek sirên pîramîdên ku bi hezaran salan berê hatin avakirin hene. Yek roj salê tenê du caran dikeve jûra ku li ser navê Firewnê ku hatiye avakirin, rojên ku hatiye dinê û rojên li ser textê de ye. Dido, ji ber ku mumya di nav xwe de bûjerên ango madde radyoaktîv dihewînin, dozdeh mirovên zanyar yên ku vî tiştî tişt kirin, ji pênce şerê mirin. Sisê, Dema ku hûn ava qirêjî çend rojan di hundirê pîramîdê de bihêlin, hûn dê avê zelal bibînin. Çar, Di hundirê pîramîdan de amûrê mîna ultrason, radar, sonar naxebitin. Pênc, Jê mayên xwarinê yên di nav çopan de di hundirê pîramîdan de bê bên dikare werin mûmyakirin. Şer, Birînên mîna şewat, birîn û çel di hundirê pîramîdeke mezin bi lez tir baş dibe. Heft, Di derheqê hin jûrên pîramîdan de tu agahî nîne, di hundirê wan de çi hebe an jî çi nîn be. Gelek lêkonîner an di hundirê wê de wenda bûn an jî di heman cihê de sê çar tur avêtin lê hundirê wan nedîtin. Heşt, Sê pîramîdên li Gîzayê di nav xwe de bi sêgoşeya Pîsagorî ve hatine sererastkirin. Rêjeya qeraqên wan pîramîdan ji hev re sisê çar û pênc e. Neh ji kevirên ku her yek ji wan bîst ton e hatine çêkirin û ev kevir bi sedan kîlometer dûrî cihê pîramîdan e. Deh. Rwek û giha di hundirê pîramîdan de zûtir mezin dibin.